Il-kitba tiġi klassifikata f'diversi kategoriji imsejħa ġeneri, bħan-novelli, ir-rumanzi u l-poeżiji. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Dottor Mario Aquilina, lettur tal-Ingliż u espert tal-essay, sabiex jgħaddilna aktar tagħrif dwar dan il-ġeneru partikolari.
L-ewwel ħaġa, id-definizzjoni tal-essay mhijiex xi ħaġa faċli. Infatti, l-essay bħala forma ta' kitba hija ħafna drabi kkaratterizzata minn stili differenti. Però jekk jekk konna nħarsu lejn dawk l-aspetti li jgħaqqdu dawn il-forom differenti nistgħu ngħidu li l-essay hija forma ta' kitba x'aktarx qasira, imnebbħa minn esperjenzi personali, b'vuċi personali, li però titratta suġġetti varji. Jiġifieri s-suġġetti jistgħu jvarjaw minn affarijiet trivjali għal affarijiet serji ħafna. L-istorja tal-essay hija marbuta ħafna drabi mal Kittieb Franċiż Michel de Montaigne li għal tmiem is-seklu sittax kiteb dawk li hu sejjaħ essay li mill-Franċiż tfisser prova u dawn kienu kitbiet dwar ħajtu imnebbħa mill-esperjenzi tiegħu dwar suġġetti differenti ħafna. Bda jikteb dwar il-mewt, dwar l-imħabba, dwar l-indiġestjoni, dwar suġġetti varji. Però jgħidilna li s-suġġett prinċipali huwa hu nnifsu. Jiġifieri l-essay ħafna drabi għandha dik l-element personali meta titratta dawn is-suġġetti differenti. L-istil tagħha tkun stil ta' konverżazzjoni, ma tkunx formali żżejjed, u tqis lill-qarrej bħala udjenza importanti għall-ħsibijiet tal-kittieb. Jiġifieri l-kittieb iħares lejn ħajtu u jipprova jesplora l-ħsibijiet tiegħu. Il-proċess huwa importanti, jiġifieri l-essay ma tagħtikx risposti iktar ittik mistoqsijiet. It-terminu essay nużawh ħafna drabi b'mod liberu biex nirreferu għal kitbiet differenti ħafna. Eżempju nużawha biex nirreferu għal dawk li nagħtu lill-istudenti biex jagħmlu l-homework. Però l-essay hija differenti mill-komponiment li huwa dak li nassoċjaw biss mal-edukazzjoni. Huwa differenti wkoll mill-artiklu. L-artiklu huwa tip ta' kitba li alavolja għandu similaritajiet kbar mal-essay, huwa iktar marbut ma' dak li qed jiġri issa. L-essay taqbad dak li qed jiġri issa, il-kontemporanju, però jipprova l-kittieb ikollu relevanza 'l hinn minn dak li qed jiġri issa. Huwa wkoll differenti ftit mis-saġġ. Fil-Malti, il-kelma saġġ u l-kelma essay ġeneralment nużawhom bl-istess mod. Però l-kelma saġġ li ġejja mit-tradizzjoni Taljana tal-esej hi iktar marbuta ma' kitba pjuttost iktar teknika, iktar xjentifika, iktar akkademika. Il-kelma essay, li ġejja mit-tradizzjoni Ingliża u Franċiża, fil-Malti, tirreferi għal kitba li tista' tkun ukoll iktar personali u inqas strutturata. Fl-1938, Ġużeket Cuti kiteb artiklu għal-Leħen il-Malti dwar dak li jħoss li hija n-nuqqas kbira ta' essays fil-letteratura Maltija u jgħid li hemm biss, sa fejn jaf hu, erba' kitbiet li jista' jsejħilhom essays, tnejn minnhom ta' Ġużè Aquilina. Issa, Oliver Friggieri fil-Dizzjunarju ta' Termini Letterarji wkoll jitkellem dwar in-nuqqas tal-essay fil-letteratura Maltija, alavolja jagħti xi eżempji fosthom Ġużeket Cuti, Ġużeket Sarpulicino, Aquilina, Ninu Cremona, anke Alfred Sant u oħrajn li jistgħu jitqiesu bħala essayists Maltin. Jiena nemmen li l-essej letterarja, dak li bl-Ingliż isejħu la the personal essay, hija rari fil-letteratura Maltija għal ħafna raġunijiet. Però qed issir riċerka kontemporanjament issa waqt li din nitkellmu dwar jekk hemmx tradizzjoni Maltija li forsi rridu niskopruha iktar. Wieħed mill-kittieba kontemporanji fl-opinjoni tiegħi kiteb l-essej huwa Immanuel Mifsud li l-kitbiet tiegħu ħafna drabi jinnavigaw il-persunali u l-politiku b'mod li jfakkarni ħafna dawk li għamlu essayists eh, fl-Ewropa u fl-Ingilterra. Eh, hemm studenta tal-PhD fil-Malti, eh, Jessica Mikallef, u anka blajnuna tal-supervisors tagħha. Jiena qiegħed tnejn, però wkoll hemm Professor Adrian Grima, qiegħda tipprova tagħmel riċerka dwar l-istorja tal-ESEI għax temmen, u naħseb li huwa punt importanti ħafna li jekk inkunu kapaċi insibu dawk l-eżempji fil-letteratura Maltija li huma eh, tajbin għal din it-tradizzjoni, nistgħu narawha iktar fil-kitba tagħna. U l-esej hija importanti fil-kitba pubblika minħabba l-fatt li ttina l-opportunità li ninnegozjaw il-personali mal-politiku. U jien naħseb li din hija